Дуслар, безнең бүген Татар ядкәрләре каналында дип әйтик инде бу очракта япь-яшь кенә кунагыбыз бар, ул Диләрә Гафиятуллина. Япь-яшь кенә дип әйтүебез очраклы түгел. Ул инде бүгенге көндә шактый танылган шәҗәрәләр төзүче, ләкин Безне кызыксындырган бүгенге сөйләшебез, сөйләшүебез һәм әлеге темабыз ул халык традицияләрен бүгенге заман күзлегеннән беркадәр торгызу белән шөгыльләнә. Бигрәк тә бала табуга бәйле, балага узу, аны узганнан соң күтәреп бетерү һәм шул ук вакытта табу процессларында, гомумән, халык традицияләренең ничек нигезләнеп була һәм аның бүгенге көндә дөнья мәдәниятендә, беркадәр дөнья психологиясендә, әйтеп китәргә кирәк, Диләрә ул психология белән дә шөгыльләнә, аның махсус белеме бар, бүген көндә ул магистратурада да укый, шуңа күрә без беркадәр халык традицияләрен психология күзлегеннән дә ачыкларга тырышырбыз. Димәк, әңгәмәдәшебез Диләрә Гафиятуллина. Диләрә, менә сез, сөбханалла, яшь кенә, ике бала тапкансыз, аны күтәргәнсез һәм шул ук вакытта менә сезнең шушы кендек әбиләре традицияләренә балага узганнан соң һәм инде тапканнан соң хатын-кызны ничек әзерлиләр икенче балага узар өчен, Менә болар сезне кызыксындыра торган темалар икән. Һәм миңа бик кызыклы, ничек инде менә шундый яшь кенә 21 гасырның дип әйтик инде, без бит инде бүләбез буыннарны хәр миллениалларга, зумерларга, альфаларга, белүемчә, сез үзегезнең яшегез буенча миллениалларга керәсез. Менә шушы миллениалнар буыны Ничек бу темага килеп кергән? Миңа, мәсәлән, шәхсән үземә бик кызык. Хәерле көннәр сезгә дә, караучыларга да, Фәйзлә Хәкимовна. Рәхмәт мине чакырганыгыз өчен. Чынлап та бу темалар минем өчен бик кызыклы. Ничек мин алар белән очраштым? Сез әйтеп уздыгыз, мин үзем әни. Хәзерге вакытта минем кызыма 5 яшь. Беренче балабыз безнең тумыйча калды, тик мин барыбер үземне ике бала әнисе дип әйтәм һәм шулай дип күз алдына китерәсе килә бүтән хатын кызларга да, бүтән кешеләргә дә, чөнки һәрбер балага узу, һәрбер шундый үзгәреш тормыштагы ул хатын кызга йогынты ясыймы үзгәрешләр кертә тормыш яшәвешкә мөнәсәбәтләргә бөтен дөнья карашларына һәм гомумән мин бу тема белән шәҗәрәләр белән бәйле итеп кызыксына башладым чөнки үземнең шәҗәрәмдә хәзер Бер мең йөздән артык, бер мең бер йөздән артык кеше бар. Субханалла. Әйе, шактый зур шәҗәрә җыю булды һәм әбиемнең әнисе ул авылда дәвалаучы булган иде. Ул кендек әбисе түгел, тик ул эшкерүче дә булган иде, тәлинкәләр яза иде ул. Берәрсенең шырпы керсә, Күзе авыртса, аягы авыртса, барысы да шуңа килеп йөри торган булганнар. Аннан соң әби үзенең әнисеннән өйрәнеп, шуны дәвам итте. Аннан соң минем әнием һәм шулай итеп миңа хәтле дә тоташты ул белем безнең гаиләдә күчә бара. Шундый ук зур күләмдә булмаса да, имма әби белгән кебек үк белеп бетереп булмый дип әйтәсе килә. Тик бүгенге көндә шактый күп әйберләрне мин гаиләдә генә түгел, ә тыш белемнәрдән тупладым, чөнки хәзерге көннәрдә, мәсәлән, Рәсәйдә, әлбәттә, ул рус йолаларында ничек булган икәнен чагыштыра барды үзенә, киң таралган.
Һәм бик популяр ул темада бар Мексика белгече Анхелина Миранда Мартинес, аның исеме бу темага якын булган кешеләр гадәттә аны белә, чөнки ул хәзер Рәсәйгә шактый еш килә, аның семинарларга гел ажиотаж, кешеләр бик күп килә, ди. Башта мин аның белән шулай заочно гына таныш идем инде, аның методлары белән аның укучыларыннан өйрәнгән идем. Бер елны, ике ел электр дип хәтерлим. Аның белән шәхсән таныштык та, мин аның семинарында булдым, аны укыдым һәм ике көн буе мин гаҗәпләнеп тыңлап утырдым, ул сөйләгән әйберләр нәкъ минем әбиләр эшләгән әйберләр. Тик алар, мәсәлән, мәтрүшкә түгел, ә папайя яфраклары кулланалар. Ә ысуллары һәм хатын-кызга булган мөнәсәбәт, ихтирам, балага узу, бала табу, хатын-кызның Тән ягыннан да, психика ягыннан да шундый тулы һәм төпле булуына игътибарлык нәкъ бер ул мине бик каты кызыксындырды ничек инде жер планетасында ул вакытта әйе минем әбинең әнисе булган вакытта интернет булмаган заманда алар планетаның төрле якларында бер үк ысуллар белән хатын кызларга булышканнар. Димәк, ул ысуллар ничектер табигый. Әйе, табигый һәм универсаль күренешләр күрәсең инде. Әйе. Шуңа күрә ул миңа бик кызык булды. Мин үзем балага узгач табигый һәм бернинди дә артык кушылулар, процедураларсыз бала табасым килде. Күпме табигый була ул ау, шуның хәтлейме бүгенге заманда. Һәм мин шактый күп белем тупладым ул турыда, балага узганчы да, балага узгач та, үзем турында да һәм кешеләргә ничек ярдәм итергә була, хатын-кызларга, гаиләләргә ничек ярдәм итергә була дип. Менә безнең татар халкында бит инде гомумән балага узуга билгеле бер вакытта без әйт, ну, әйтмәскә тырышабыз. Бары тик якыннар гына ирең белә һәм инде якын ну, әти әниләрең беләдер инде ике якныкында инде сөенеч белән уртаклашасың, калганнарга билгеле бер теге Балага беркадәр җан иңгәнче, әйтмәү ягын карыйбыз, бу бердән булса. Аннары традицион мәдәнияттә безнең халыкларда, татар халкында дип әйтик инде, балага узган хатынның ямьсез кешегә карама, аннан ашыйсың килгән ризыкны ашыйсы, әгәр дә балага узган хатын өендә булса, әйтик, әйдә, кыш уртасында кура җиләк ашыйсы килсә, Кара җиләген ул нинди дип тә кайнатмасын булса да, яисә кипкәнен булса да ашатасы һәм ул кара җиләгенә бәйле гаҗәп кызыклы гына легендалар бар. Мәсәлән, безнең шәехләр турындагы легендаларда балага узган кызы яисә хатыны кара җиләге, мәсәлән, Касыйм шәехнең бар, балага узгачтын Бер, бер вариантта ул кыз, икенче вариантта хатыны. Шул кадәр җиләк ашыйсы килгәндә ул тиз генә әйткән, ярай менә базга төш, анда мин сиңа кура җиләкләр әзерләдем. Э, бер кемгә әйтмә кая ничек э, ул кура җиләкне тапканымны, ләкин син аны ашапмын дип. Менә бу легендаларда әлеге дә баягы бөтенесендә шушы э, йөкле ханым Бу очракта булачак ана, аңа булган ихтирам һәм игътибар, аның өстенә тагын менә мишәрләр дә без язып алган идек, балага узуга, нинди дә булса йон бау, йоннан эшләнгән бауны бәйләп кую, төенчекләр ясап.
Әйе, төеннәр ясап бәйләп кую, ул инде безнең халыкта имеш, баласын җен алыштыр корсагыннан бала сын җен алып китмәсен дип. Менә боларны сез ничек аңлатыр идегез үзегезнең Шушы эзләнүләрегез һәм инде, әйтик, психология ягыннан, гомумән, аларның чагылышы бармы? Ул төеннәр, сез әйткән, әйтик, Көньяк Американың континентында, дип әйтик инде бу очракта, анда да чагылыш табамы?
Шундый ырымнар, имма алар бит буш урында барлыкка килми, әлбәттә, аның берәр нинди мәгънәсе бар. Гадәттә, менә сез әйтегез, ямьсез кешегә карамау, куркыныч эшләр эшләмәү, именно төнлә урамга чыкмау анда. Әйе, әйе, мәетне карамау. Әйе, чөнки хатын-кыз хәзер инде без медицина һәм биология алга бару сәбәпле төрле исследованиеләр, именно Төрле эзләнүләр булуын ул сәбәпле беләбез. Хатын-кызның гормональ фоны үзгәрә икәнен, тик безнең әбиләр кан биреп, нинди гормон, нинди санда, артканмы, кимегәнме, белмәгәннәр. Аларны тикшереп тормаганнар, тик алар хатын-кызның халәтен күзәткәннәр, аның тән төсен, ул бераз саргайганмы, артык кызылмы бите, мәсәлән, има, ул артык тирлиме яки аңа каршы артык туңамы? Шуларның барысында да ул бит менә безнең гормональ фон үзгәрү, тән үзгәрү, гомумән йокы, ашау үзгәрү, има, алар барысы да күренә барган һәм әбиләр аны күзәтә барган һәм ул шундый Хәзерге вакытта психологиядә ул житейская психология дип атала инде име безнең шундый көндәлек рәвештә күргән әйберләр һәм аларны күзәтеп аннан ниндидер выводлар әйнән нәтиҗә чыгарып шулай итергә шулай итмәскә дигәнне чыгардылар име тик бүгенге көндә без шундый психология фән буларак алга барышлы һәм бала әни эчендә булганда именно ул пренатальный перинатальный психология бик алга бара бүгенге көндә гадәттә әйтәләр ой бала анда мәсәлән балага 3 яшь ул йөгереп йөри ә ул әле бер нәрсә дә аңламый дип әйтүчеләр дә бар тик бүгенге көндә без дәлилле рәвештә әйтә алабыз бала инде А, Әниснең эчендә булганда ул барс нәрсәне дә аңлый, тик ул а, доречевой период дип атала, ул русча, татарча сүздән алдан булган период дип тәрҗемә итә алабыз. Сөйләшкәнчегә кадәр. Сөйләшкәнчегә кадәр период, шуңа күрә без аны а, инде а, безнең фикерләребез, именно уйларыбыз тел белән бәйләнә бит инде, аннары сөйләшә башлагач, ә ул а, бала а, әни эчендә булган а, халәтләрне Сүзләр белән бәйләнмәгән аның психикасында. Шуңа күрә без аны тугач та сөйләп куя алмыйбыз. Менә мәсәлән, мин миңа эштә 3 ай булганда мин шундый хисләр хис иттем дип без сәләтле түгел андый әйберләргә. Тик психологиядә ул баланың үсешенә, развитиесенә имә карап шундый нәтиҗәләр ясыйлар. Мәсәлән, әнисе бик каты стресс кичергән булса, яки ул теләнмәгән бала булса, яки ул аны башта төшермәкче иде, аннары калдырды һәм ул бала ничек үсә, шундый белемнәрне туплап бала инде ә, әни эчендә булганда да барсын да сизә һәм ул аның киләчәк тормышына зур йогынты ясый икәне билгеле шуңа күрә әлбәттә безнең әбиләр дә аны аңлаганнар һәм белгәннәр има һәм хатын кызны күпме мөмкинчелек бар шуның хәтле күп саклап аңа аерым хөрмәт аерым ихтирам күрсәткәннәр һәм хәзер бик еш мәсәлән мин блог алып барам инде анда бала табу турында язган әйберләрем дә бар иде һәм анда була шактый еш кына комментарийлар басуда да бала тапканнар элек шуңа күрә бик еш балалар да әниләр дә үлгәннәр дигән сүзләр чыга тик гадәттә ул әйбер соңгы ел ничектер Советлар Союзы урнашкач, колхозлашкач, хатын-кызны бер машинага әйләндергәч, ир белән бер тигез итеп эшләү, бер тигез һәм ирләр булмауга хатын-кыз эшләү. Шул сәбәпле генә хатын-кыз басуда бала табырга мөмкин иде. Тик мәҗбүр булган дип әйтү инде булган, әйе. Аннан алдагы чорда андый вакыйгалар бер кайчан да аны күз алдына да китереп булмый. Алай булса, димәк, ул яки бик ярлы гаилә, аның ире дә, әтисе дә юк, мәсәлән, имә алар шулай ятим калган гаилә шулай булырга мөмкин иде. Чөнки ул гаиләдә ир кеше булса, әтисе булса, ире булса, ул хатын-кыз бер кайчан да Шулай үзеннән үзе генә анда урак белән кендекне кисеп, шулай бала тапмаган, әлбәттә. Һәм ул мифны бетерәсе килә. Бер генә мәсьәләне экспедицияләр экспедицияләр барышында язып алган бер генә мисалны китерәсем килә. Без Түбән Новгород өлкәсендә Мәдинә авылында бер кендек әбисен яздырган идек. Аның Кайнанасы кендек әбисе булган, кайнанасының кайнанасы кендек әбисе булган. Аңа инде ул вакытта бу булды 2006 нчы елда без яздырдык. Аңа инде 83 яшь иде. Ул инде авылның бик күп балаларын тудырышкан бу авылның килене, Мәдинә авылының килене. Ул безгә сөйләгән иде, Үзенең менәмәсеннән кайнанасы шулай ук аның кендек әбисе булган, аның балаларының өч көн өч көн буе бала тапкан хатынны урыныннан да кузгатмаганнар. Бу беренче, икенчесе һәм инде анда аның янында һәр вакыт Бала табырга вакытлары килеп җитүгә берничә көн алдан аның янында кайнанасы түгел, кайнанасы кендек әбисе буларак бала таптыручы, бүгенге көн терминын белән атасак, акушерка, ә янында аның иң якын кешесе әнисе булган. Әнисен алып килгәннәр, әнисе ярдәм иткән, әнисе аның эмоциональ дип әйтик инде э, терәк әйе эмоциональ терәге һәм инде э, бәби ашлары бит инде бездә бала тууга бәби ашы кертәләр ләкин бәби ашы кертүчене дә э, кызның киленнең кайнанасы әнисе беренче өч дүрт көнне яныннан китмичә бала тапканнан соң да тапканчы тапканнан соң менә ул шушылай дип сөйләгән иде һәм нәкъ сез әйткән Диләрә, сез әйткән фикерләрне ул әйтте. Басуда бала табу, ул бары тик Советлар Союзы чоры гына. Хатын-кызның га мөнәсәбәт үзгәреп китү, әлеге дә баягы колхозлар га халыкны шушы көнне, шушы сәгатьтә алып бетерергә кирәк, урак белән җибәргәннәр. Менә бигрәк тә сугыш вакытында, мин дә килешәм, бәлки ирләре сугышта булгандыр. Һәм инде ул Менә аның сөйләве буенча, беренче баласын табамы ул, икенчесен табамы, сигезенче, тугызынчысын табамы? Кендек әбисенең төп вазыйфасы, аның инде ул дөрес итеп табу һәм шул ук вакытта ана да, бала да исән-сау калу, шул ук вакытта бернинди, әйтик анда, инфекцияләр кертмичә ул баланы кабул итү, ананы саклау, сүз әйтмешли, Кан алып булмый бит, температурасы була икән, димәк инде ниндер-ниндер инфекция киткән, аны инде ул, алар инде аннан бик каты курыкканнар, менә бу вазыйфаларны башкарган кендек әбисе һәм сез әйткән бөтен фикер белән мин инде килешәм, яңа бала тапкан хатынны аны инде гаилә, бик нык саклаган. Әйе, әлбәттә.
Һәм монда өстисе килә, менә бүгенге көн белән чагыштырсак, име элек кендек әбисе ул бер кеше булган, име? Бер кендек әбисе килгәндә, ул бала табучы хатынның я әнисе, я апасы булган, аның янында, име? Һәм кендек әбисе ул баланы таптырган да, жуган да, хатын-кызны да караган, эшләрен утырткан, име? Һәм шундый вазыйфаларны үтәгән. Ә әнисе яки апасы анда су китерүче, ярдәм итүче, менә шулай эмоциональ терәк дип әйтергә була инде. Бүгенге көндә карасак, кендек әбисе ул бүгенге көндә акушерка һәм неонатолог та булган. Баланы беренче алгач та караучы, именно аның халәтен тикшерүче, хәзер аның өчен аерым бер белгеч бар һәм хәзерге вакытта бала таптыруда башта бар врач, аннары акушерка, аннары неонатолог, шактый күп аерым-аерым кешеләр. Элек ул бер кендек әбисе булган име һәм менә бүгенге көндә дә бар шулай әни яки апа урынына име хәзер парный парные роды дип атыйлар инде аны ир кеше белән ир белән баланың атасы белән анасы бергә яки әнисе белән бергә табырга була тик хәзерге вакытта аерым хөнәр бар ул доула дип атала ничек атала доула доула ул грек борынгы грек теленнән кол кол дип рабыня дип тәрҗемә ителә һәм ул ярдәмче бүгенге көндә безнең казан роддомнарында да андый аерым специалист бар аны әлбәттә аерым аерым итеп чакырып була имә һәм ул медицинский персонал түгел ул табиб та түгел ул уколлар да куймый баланың халәтен дә тикшерми бернинди дә медицинаға кагылышлы эшләр эшләми Тик ул шул бала табучы хатынның ярдәмчесе. Аны тотып торырга, башын сөртергә, су бирергә, яткырырга, торгызырга, шун бөтен эшләрне шундый хатын-кыз үти. Һәм ул, минемчә, бүгенге көндә шулай Безгә име, Рәсәйгә, Казанга чит илләрдән килеп бара, тик ул безнең үзебездә дә булган әйбер, тик менә бу шундый перерыв булган заманда югалткан әйбер. Ул менә маятник кебек, име бер якка атыла да ул икенче якка атыла. Башта Өйдә генә тапканнар балаларны имә. Аннары маятник бүтән якка атыла да, больницада гына табасы, ул шундый медицина процедурасы, анда стерильный перчатки, имә ут яна операционныйда кебек, күп күп медицинский саламда элек бит инде традицион мәдәнияттә мунчада саламда табу түгел сүз дә юк башта ул караңгы җүеш шундый мунча булган именно караңгы җүеш җирдә баланы табу ул әнинең эчендә дә шулай үскән бала һәм ул шундый тирәлеккә туа именно шундый җүеш караңгы традицион мәдәнияттә димәк бер кадәр килеп чыга Баланың ана карынындагы Әйе. Шундый ук принцип. Әйе. Даирәне шушында ук Әйе, монда да баланың шуны. беренче э, чыгу бу дөньяга лампалар астында э, перчаткаларга түгел, ә шулай булган, име? Аннары а, кешеләрнең тормышларын, а, яшь балаларны саклау, әниләрне саклау өчен маятник бу якка атылды. А, анда инде беркемне кертмәскә, хатын-кыз стерильный булырга бөтен җире чип чиста булырга тиеш анализлары э, космонавтныкы кебек шуларның барысын да тикшерә башладылар һәм монда югалды э, шундый эмоциональ э, тынычлык югалды ул процессның ниндидер сихри булуы югалды һәм бүгенге вакытта без менә ниһаять шуның алтын уртасына килеп җитәбез дип әйтергә була, чөнки бүгенге көндә бездә мөмкинчелекләр бар, аны шундый безопасныймы табиблар белән бергә. Әйе, хәзер менә ниһаять без шул алтын урталыкка кайтабыз. Медицина хезмәткәрләренә дә мөрәҗәгать итеп, имы баланы һәм хатын-кызны саклау һәм шундый экстренный ярдәм кирәк булган вакытта имә һәм шул ук вакытта хатын кыз янында тыныч булышучан шундый рәхәт атмосфера булдырырга һәм ул мине бик шатландыра бүгенге көндә менә яшь әниләр Күбесе шундый карашка киләләр, чөнки мин үзем бала табырга әзерләнгәндә төрле-төрле белемнәр алган идем инде имә һәм кайбер кайбер хатын-кызлар белән дә аралашканда алар миңа тизрәк анестезия куеп, кесарево сечение ясагыз дип. Үзләре сау-сәламәт булганда, балалары сау-сәламәт булганда шундый чараларга мөрәҗәгать итәләр, чөнки алар ул процессның асылын белмиләрдер. Курку, инде бик зур курку бар хәзер. Курку, әйе, һәм
ул халәтләр белән, ул үзгәрешләр белән очрашырга әзер булмаудыр дип аңлыйм мин, чөнки бала табу ул бит аерым бер сихри чара шундый хатын кыз өчен шундый үзгәрешләр чарасы һәм элек электән менә әбиләр нишләп хатын кыз шулай менә өч көн буе аны торгызмаганнар име аннары кайдадыр җиде көн кайдадыр унике ундүрт кырык көн кырык көн инде әйе мунча кертү аны инде бәби мунчасы булган әйе әйе ананы да бит инде аны сылау дип атаганнар Әйе. Аны бал белән, камыр белән сылап, аналыкны утырту, ул инде Кендәгә әбисенең мәҗбүри эше булган. Әйе, һәм алданрак туган балаларны да шулай караганнар. Мәсәлән, хәзер аларны кюветларга салалар, анда температура тоталар, име балага шундый тирәлек барлыкка китерәләр. Әйе, ул как бы донашивается дип әйтергә була инде. Имә элек әбиләр аны мунча белән яки пич белән эшләгәннәр. Перепекание дип атала ул рус традициясендә, Мексика традициясендә дә бар. Аны балчык белән я камыр белән баланы да сылап пичкә утырту, аннары әкиятләргә убырлы карчык балаларны пешереп ашый дигәнгә әверелде. Ә Иң беренчедән аның чыгышы ул әбиләр балаларны шулай дәваладылар.
Әлбәттә, бездә дә шул ук бит инде ул теге нигә мичтә пешкән ипи, ипи, ипи пешкән мичтә, ипи көрәгенә утыртып, баланы бит инде мичкә тыкканнар, авыру баланы, сәламәт баланы алыр өчен. Әйе, аның бик күп, ну, шактый берничә видеосын бик күп дип әйтеп тә булмый, шактый күп видеоларны күргән мин төрле традицияләрдә, русча да әйтәләр анда. Ну, безнең татар традициясендә дә безнең ул шушы ипи Анда аерым аерым сүзләр бар иде, ул баланы тыгалар, чыгаралар, аерым сүзләр әйтәләр, дога кылалар. Ул бала сәламәт булсын өчен һәм шулай җылылык белән тынычлык белән ул баланы үстерә иделәр саклый иделәр ул алданрак туса да алданрак туганы да аннары инде ни дә булса чире булса аннан соң инде бар менә безнең традициядә ул ныжык куыру дип атала мишәрләрдә ул быелыгын тотмаган балаларны шулай ук аны мичкә тыгып алалар ләкин аның иң кызыгы теге температурасын билгеләүнең дә үзенең бер традициясе, ипи не бит инде кызу мичкә тыгабыз. Һәм инде ул каядыр сәгать ярым, ике сәгать тирәсе мичтә ул пешә. Шуның белән бергә параллель рәвештә мич тә беркадәр суына. Ләкин әле ул шактый җылы, чөнки кирпеч җылыны биреп тора. Бала да пешмәслек булырга тиеш. Һәм инде бала пешеп дигән, аңа шул ук вакытта баланың тыны да кысылырга тиеш түгел. Һәм инде баланы анда төрле очракта, кайвакытта менә сез әйткәнчә, ул әлеге дә баягы баласын авыр тапкан хатыннарны, баласы тормаган хатыннарны, аны менә ул ананыкны сылауда балага узмаган хатыннарның әйтегәндә аналыгын утыртканнар, анда бит Без инде аны хәзер массаж дип атыйбыз, ләкин анда ул аталган чүлмәк салу дип. Әйе. Чүлмәк белән, балчыктан ясалган чүлмәк белән, аны инде үзенең билгеле бер, әлбәттә, ул эш күрүче әбиләр, белгән әбиләр, аны инде гыйлем әбиләр дип тә атаганнар, атамалары төрле, алар менә бу чүлмәк белән массаж ясаганнар һәм инде еш кына әйтәләр, шуннан соң балага узган, Шуннан соң икенчесен Әйе. тапкан, өченчесен тапкан. Анар гаҗәп кызыклы бит. Кендек әбиләрнең рейтингын билгеләгән э, э, ул таптырган хатыннар тагын ничә бала тапканнар. Э, Монда инде синең рейтингың, шуңа күрә кайбер кендек әбиләрен авыр э, менә Таптыра, ди. авыр авыр табырга мөмкин булган Тазы кечкенә булган яисә киресенчә, баласы зур булган, корсагы зур булган. Аны бит аның ул гына да түгел, корсакта баланың, без бит инде әйтәбез, үзе белән хәзер арт саны белән килгән, яисә җилкәсе белән килгән балалар бар. Ә ул әбиләр аны шунда ук белеп, тотып карап белеп, дип җилкәсенә икәде, аны инде менә билгеле бер массажлар белән, билгеле бер ысуллар белән Шул дәрәҗәдә, мин әйтмим, без шушыңа ук кайтырга, кайбер вакытта миңа әйтәләр, без шуңа кайтырга тиешмебез дип. Юк, ләкин юк. Ләкин мин әйтмәкче булам, менә бу дөньяви, универсаль кендек әбиләре күренеше, һәм инде анда теләсә кем кендек әбисе була алмаган, аның билгеле бер сәләте, шул ук вакытта гаиләдән гаиләгә, нәселдән нәселгә, кайнанадан киленгә, әбидән оныкка, оныкчага дип инде, онык кызына дип әйтик инде, тапшырылган Һәм инде аларның үзләренең технологияләре булган һәм гыйлемнәре, белемнәре дә булган дигән без инде менә шушы җөмләне әйтмәкче булабыз һәм, әлбәттә, татарлар да бу өлкәдә артта калган халык булмаган дигән сүзне ассызык исем килә. Һәм шулай ук менә чүлмәк салу дигәннән, менә минем әниемнең Әнисенең әнисе була инде, ул менә дәвалаучы булган име, ул әлбәттә андый эшләргә сәләтле кеше булган. Ә менә мәсәлән бабайның әнисе ул андый эшләр белән шөгыльләнмәгән, тик ул үзенең иптәш кызына барып бер-берсенә чүлмәк куя иделәр алар. Ул хатын-кызларның гадәти бер белеме булган, ашарга пешерер кебек. Бер-берсенә җайлаштыру, бер-берсен тыңлау, бер-берсен ничектер булышу именно ярдәм итү ул гадәти хәл булган хәзерге вакытта без мәсәлән аерым белгечләргә массажга язылабыз психологка язылабыз аерым мәсәлән ничек узига язылабыз аерым ә элек хатын кызлар авылда бергә торып алар бу навыклар диеп әйтмим. Бу күнекмәләрен, бу шөгыльләрне аларны белгәннәр асылы. Аларның гадәти әйбер булган. Без ничек бүген ашарга пешерә беләбез, дими чигергә, тегергә белгән кебек чүлмәк кую да бик гадәти әйбер булган. Аерым медицина процедурасы диеп кабул итмәгәннәр.
Сөлек кую да нәкъ шулай ук аны хобби хобби кебек итеп тә гадәти күренеш итеп саналган ул. Шуңа күрә бүгенге көндә менә сез әйтәсез, мин дә аның белән риза, без Э, нәкъ шуңа гына кайтырга дигән сүз түгел бит ул э, без бераз э, ул әйберләргә колак салып әлбәттә әлбәттә бүгенге көндә без бик артык технология заманына китәбез кешеләр бер берсе белән аралашмый доставка анда робот пылесос ясалма фәхим барсы да кеше арасында коммуникациягә бер киртәләр булып төзелә дип әйтергә була. Ә хатын-кыз балага узганда һәм бала тапканда аңа ясалма фәхим булышудан бер нинди файда юк. Аңа тере, җылы хатын-кыз кирәк. Аны кочаклап, тотып, битләрен сөртеп булышучы кеше кирәк. Шуңа күрә ул Ул йолаларга кайту, ул ул эшләрне эшләү генә түгел, аның ничектер мәгънәсенә төшенү. Хатын-кызлар бер-берсенә ярдәмче булып, хатын-кыз үзенең тәнен сизеп, чөнки хәзерге вакытта, мәсәлән, бала табу көнен билгелиләр. Мәсәлән, Син 27 мартта баланы табасың диеме? Һәм хатын-кызлар аңа маникюрга язылган кебек, бала табуга язылалар да, шул вакытта баралар да, баланы таптыралар да, әйме? Таптыралар дигән вакытта бу очракта еш кына бит әле стимуляторлар кулланалар дигән сүзне әйтәбез инде без. Хатын-кыз үзенең тәнен сизсә, баласының нихәтле дәрәҗәдә әзерлеген сизсә, ул бит гомумән бүтән процесслар, ул табигый бала тудыру, ул, әлбәттә, бар очраклар, без хәзер аларга кереп китмибез, хатын-кыз, ну, мәсәлән, родовая деятельность не начинается име, яки бик озак йөри ул, аның да аерым очраклары бар, тик ул шундый, Уртак сәламәт, гадәти хатын-кыз булса, ул үзенең тәнен сизсә, балага һәм үзенә ничектер ышанса, доверие булса үзенең халәтенә, ул бала табу андый маникюр кебек процедура булмас иде дип әйтәсе килә. Әйе, шул көнне, шул көнне, әйе, менә шул көнне. Әйе, шуңа күрә Монда кешеләр кайчакта менә шул маятник яңадан икенче якка әверелә дә, кешеләр үз өстенә Аллаһ Тәгалә эшләрен аласылары әйе, килә әйе, кебек әйе, күренә миңа. Әйе, әйе. Кайчакта әлбәттә бу үзе бер мөгъҗизалы бер мизгелне без аны үзебезнеке ит конкрет шушы сәгатьтә шушы вакытта Әйе, чөнки хәзер инде билгеләнгән биология буенча, медицина буенча да баланың табуын бала үзе башлап китә ди. Хатын кыз аны мин хәзер сине табам дип әйтеп, родовая деятельность башланмый. Бала үзе әзер булганда, үзе борылып, үзе төшкәндә ул башланып китә. Һәм аның бит үз әһәмияте бар. Ул бер нәрсә дә аңламый дисәләр, ничек алайса? Диләрә, менә минем бер соравым бар. Ә менә тулгакка, безнең бит менә бик күп менә бүгенге яшь ханымнар бала табыш табырга әзерләнгән, әле генә бала тапканнар дип әйтик инде, алар өчен тулгак коточкыч куркыныч бер тулгак нәрсә булау схватки тулгаклау ул коточкыч теге авыр мизгел аннан ничек тә булса котыласы аннан башка гына табасы иде дигән менә шундый бер курку тора менә бу куркуда ничек мин үзем исәплим тулгак процессы ул да шулай әлеге дә баягы аллаһы тәгалә кулындагы дип әйтик инде бу очракта әлбәттә ул бик табигый
физиологик һәм шул вакытта психик халәт Әлбәттә, мин бер сүз әйтмим, кемнәрдер, кемнәрдер бик озак тулгаклыйлар. Аның бар инде теге төрле-төрле дип әйтик инде дәрәҗәләре, анда аны бит инде бала табыныңда бит медицина шкаласы бар дип әйтик. Бердән алып унга кадәр кемдер. Ләкин менә сез менә шушы тулгактан курыкмасчы нәрсә әйтер идегез? Шушы доулар ярдәме белән табырга мөмкинме? Менә ул Миңа калса, иң зур курку, менә хәзерге, мин үзем дә беләм, менә минем якын тирәмдәге төркемдәшләремнең, дусларымның балалары инде бала табалар, ләкин алар менә күбесе балаларын табу мизгелләренә җиткәнче, Юк, мин, миңа киселеве кирәк, мин куркам, мин табасым килми, йокладың, уянып киттең, балаң туган. Дип исәпли дә, ләкин шул ук вакытта аның бит әле әллә никадәр минуслар бар. Нинди киңәш бирер идегез?
Ул бик кызыклы сорау, чыннан да, һәм бик зур күләм, зур күләмле сорау. Тик мин аның тагын мәгънәсенә төшенсәк, нишләп хатын-кыз ул тулгакларга әзер түгел, аннан качасы килә, чөнки ул үзенең тәнен берничек тә сизәсе дә килми, үзенең тормышы белән дә очрашасы килми. Гадәттә кешеләр хәзер үзләренең нәрсә хис иткәннәрен дә әйтә алмыйлар. Бик еш кына ул алекситимия дип атала. Кеше хәзер мин моңсуланаммы, хәзер мин үзем ачуланаммы, эчемдә нинди хисләремне тоям икән сорау, дигән сорауларга җавап бирә алмыйлар көндәлек тормышта да. Ә бала табуканда без ул халәтләр белән очрашырга тиеш һәм аның белән тән дә очраша психика да очраша мин шуңа сәләтле микән мин аны ничек тоям ул минем өчен анда аю кебек зур әйбер ләкин мин аннан узып чыга аламмы дигән сораулар туа һәм хатын кыз үзенең тормышы белән дә очраша алмаганда име үзе мин мин Яраткан кешедән бу баланы көтәмме дигән сорауларга мин хәзер үземне яхшы хис итәмме? Мин бу бала тапканда үземне тәмле итеп ашаттыммы? Дарулар эчеп анда токсикозларны җиңдемме, бастыммы? Бастыммы, әйе, йокыны кайтардыммы, именно аерым-аерым һәрберсенә аерым дару эчеп. Э, яки мин бу халәткә дә әзерләнә идем чөнки бала табу бит менә бүген балага уздың иртәгә таптың түгел аның өчен безгә шактый күп вакыт бирелә хатын кыз ул вакытта әкренләп әкренләп аңа әзерләнә бара һәм ул э, бала табуга якынлашкач э, әлбәттә ул курку булырга мөмкин чөнки ул берничә бернәрсә белән дә чагыштырмаслык хисләр. Тик ул үтеп китәрлек. Аннан чыгу хатын-кызны бик каты үзгәртә һәм бик каты үстерә. Чөнки хатын-кыз баласын тапканда, аны бернинди дә шулай тыштан кергән бәйләнешләр белән эшләмәгәндә, үзе аның белән очрашканда, үзе баласын тапканда ул шундый нык үсә. Ул беренче бала булганда э, шул яшь кыздан әни булуга юл. Һәм ул э, ничектер менә э, испытание диелгән инде. Ул хатын кызга шуны үтерик сынаулар бирелә. Шуны үтәр өчен һәм алга таба әни булганда бүтән сынаулар башлана. имезү анда баланы үстерү аннары тагын бала табу һәм ул бүтән сынаулар башлана һәм без бу сынауларны хәзер тиз генә наркоз белән кирәкмәгән рәвештә мин әйтәм әлбәттә кирәк вакытта анда медицина хезмәткәрләре ярдәм итәргә тиеш әлбәттә тик кирәкмәгәндә аны наркоз белән каплап куеп, аннары хатын-кыз үзенең баласы белән очрашканда аны киләсе сынаулар белән ничек очраша, шундый сораулар туа. Һәм, мәсәлән, мин дә кызымны доула белән тапкан идем, тик мин бала тапканда ул карантин вакыты иде. Роддомга бүтән кешеләрне кертми иделәр, тик мин Күпме мөмкин өйдә булдым, ирем белән һәм шул хатын-кыз белән һәм алар миңа бик нык ярдәм иттеләр. Чөнки Әлбәттә, бала тапканда хатын-кызның халәте үзгәрә. Без шундый хәзер сезнең белән аралашкан кебек аңда түгел. Түгел, әлбәттә.
Үземнән генә хәтерлим. Әйе, анда үзеңне хәтерләсәң, хәтерлисең, хәтерләмәсәң юк, чөнки ул үзгәрешле халәт. Ул бөтен игътибар ул бала тууда, ул һәрбер тәннең миллиметры сизелә анда, яме ул баланы табуга бөтен тән, бөтен психик халәте шунда юнәлдерелгән. Һәм без шулай аралаша алмыйбыз. Һәм шуңа күрә ул ярдәмгә килгән кешеләр, алар ачык аңда булалар, алар аңлыйлар сиңа ничек булышырга икәнен кайчан роддомга барасы икәнен мәсәлән ничек документларга кул куясы именно больницага килгәндә аларда барысына да ачык акыл кирәк бит һәм шуның өчен э, янда ачык акыллы кеше дә бар һәм ул халәткә тулысынча бирелә алган хатын кыз да бар аннары тагын менә диләрә Бер соравым бар. Бүгенге көндә бер төркем әниләр менә баланы бала тудыр йортыннан алып кайтуга биләүгә түгел, ә киресенчә штаннар киертеп куялар. Менә яңа туган бик кечкенә генә штаннар да бар хәзер. Шуны киертеп куялар да, бала иркен ята, бала рәхәтләнеп тибенә, кулларын болгый дигән бер фикер бар һәм бар традицион дип әйтик инде менә без бала тапкан вакытта без инде безне бала тудыру йортыннан да шытырдатып баланы бәйләп куялар иде аннары без дә шушылай биләүләргә бәйли бәйли идек каядыр ике айдан соң гына әкрен генә биләүне инде әйтик анда Төнгә билисең, көндезгә инде штанка йөртәсең. Төнлә биләмәсәң, менә безне шулай өйрәттеләр, төнгә биләмәсәң, бала көйсез йоклый дип, ә хәзер киресенчә рәхәтләнеп таралып йоклый, ике кулын өскә күтәрә дә дип, шундый фикерләр бар. Ә менә сезнең фикерне ишетәсебез килә. Мин икенче категориядә, биләүче әниләрдә. Чөнки мин дә аны төрлечә, төрле якларын күрдем һәм мин күбесенчә үземнең балама карадым. Без болай да, болай да итеп карадык, име аны көндез матур киемнәргә кидереп фотография ясатырга, име яки биләргәме. Тик биләү, мин үземнең кызыма караганда, биләү аңа күпкә рәхәтрәк һәм күпкә файдалырак булган иде дип уйлыйм мин, чөнки бала әни кырынында ятканда, ул бит җыелып ята. Ул анда биеп яңа киемнәр, ул киемнәр барысы да э, ничектер ышкыла. Ул бит э, әни эчендә яткан сулар түгел. Барыбер ул инде яңа тактиль э, ничектер ощущение. Әйе, анда информация, башка информация килә, әлбәттә. Һәм бала өчен, яңа туган бала өчен ул бик артык күп яңалыклар, якты ут, бик каты тавышлар, чөнки суда тавышлар бүтәнчә ишетелә. Тагын бу куллар, аяклар, яңа материаллар, имә көмбедләр, башка бантлар кидерәләр. Алар барсы да бала өчен файдалы дип э, әйтеп булмый дип уйлыйм мин һәм мин үз балама да шулай карадым һәм биләү ул бит балага гына түгел хатын кызга да билиләр биләү ясыйлар мин мәсәлән үзем дә шундый практикада булганым да бар үземә дә ясатканым да хәзер үзем специалист буларак профессионал буларак бүтән бандаж урынына Инде бу. Андый әйбере дә бар, подвязывание дип атала инде русча. Аны элек озын сөлгеләр белән ясаганнар. Мексикада ул ребоза шарфы дип атала. Бездә инде озын сөлгеләр белән булган хатын-кызның күрмәен, әйтегәндә, аны өй эчен әйбәтләп урап куйганнар. Һәм ул бандаждан нәрсәсе аермасы бар иде, нишләп бүген, мәсәлән, мин бүгенге көндә аптекага барып бандаж та алырга мөмкинчелегем бар, тик мин барыбер рибоза белән яки сөлке белән бәйләнгән идем, чөнки бандажлар алар резин эластик, э, эластик һәм алар күпчелек вакытта давление барлыкка китерә, артык басым ясыйлар. Кысалар инде.
Ә шарфлар яки сөлгеләр белән без аларны сөякләргә нигезләндерәбез. Аның фиксациясе башка. Әйе, ул сөяккә нигезләнә дә менә бу сөякләргә һәм монда аны кесә кебек, сумка кебек эшләрне тотып кына тора. Һәм монда хатын-кыз сулый да ала, утыра да ала, йөри дә ала, баласын күтәрә дә ала, әйеме? Һәм аның Диләрә, мөмкинме бер сорау? Әгәр дә теләге булганнарга Сез нинди дә булса кечкенә әле менә шундый сюжетлар белән күрсәтә аласызмы? Әйе, әлбәттә.
Димәк, э, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, әгәр дә теләгегез бар икән, без инде махсус Диләрә белән сезгә бу дәресләрне дә оештырып карарбыз. Э, менә мин үзем өчен ачышлар ясап утырам. Ул бик э, бик җиңел һәм бик кызыклы әйбер һәм бүгенге көндә миңа правкаларга килгән хатын-кызлар, бала бала көткән хатын-кызлар белән Без аларны ясыйбыз, ул бернинди дә зарарлык китерә алган әйбер түгел. Без анда артык бер нәрсәне дә кысмыйбыз, ул бик җиңел һәм киемне ничек киябез, кайчакта джинсы белән юбкалар да катырак кысалар эшләрне. Бу әйберне без бик белеп һәм бик файдалы итеп кулланабыз һәм ул аерым җылылык Аңа аерым тоткыч дип әйтергә була инде, әйме? Һәм шундый билеу бар, көн саен хатын-кыз үзенең эшләрен бәйләп Бу очракта тагын бер сорау инде, әгәр дә билет белән шулай итеп билибез икән, димәк, максималь рәвештә теге корсак зурайган вакытта безнең бит мускуллар таралып китеп, растяжкалар дип әйтик инде, безнең тиребездә ямьсез генә шундый теге сырлар кала. Димәк, ул беркадәр бу сырларны булдырмау Профилактикасы дамы? Һәм күбрәк диастаз булмау профилактикасы, чөнки шактый күп хатын-кызлар, аларның мышцлары татарча тәрҗемә итәргә авырак э, расхождение була инде монда кендек янында анда дүрт бармак бер э, йодрык сыерлык э, аралык кала һәм аны ябырга бар аерым упражненияләр инде бүгенге көндә даже аерым операцияләр бар тегеп тә куялар кирәк кешегә имә тик аларны шулай сөлгеләр белән бәйләп эшләренә массаж ясап элек әбиләр аны шулай иткән беркем дә аны аерым тегеп утырмаган матурлык өчен ул операция күбрәк матурлык өчен ясатылган әйбер инде шулай сөлгеләр белән шарфлар белән урап Ул мышцаларга үзләреннән-үзе җыелырга ярдәм итә һәм бик файдалы була. Һәм ул менә бер биләү, именно баланы да биләү, үзеңне дә көндә бар аерым биләү, ул ничектер русча әйткәндә ритуал кебек дип әйтергә була, аерым бер процедура кебек, именно ул шактый күп вакыт ала, 4-тән 6 сәгатькә кадәр төрлечә, аны мунчада ясыйлар, элек ничек әбиләр бала тапканнан соң хатын кызга булышканнар һәм кырыгынчы көнгә менә ул соңгы соңгы мунча булган шундый кендек әбисе белән я ярдәмчеләр белән һәм анда хатын кызның ул узган юлның ничектер дәлилләп син чынлап та инде хәзер хатын гына түгел, әни дә булганымны, аны психикага да ничек дөньясын көтәрлек иттереп әзерләп куюның төпләп менә шушы
дөнья үзгәрә икәненә әзерләп имезүләр бераз рәтләнгәч инде име кырыгынчы көнгә инде анда бераз ритмга керәләр әни белән бала бер берсе белән танышып бер ниндидер аерым ритмга керәләр име Һәм шуларның барысын да дәлилләп, хатын-кызның, мәсәлән, бала табу авыр булса, ул аны гомер буе уйлап йөрмәс өчен, аларны барысын да шунда бушатып, шуларны сөйләп, шуларны шунда җылап чыгарып, шулар белән ризалашып, алдагы тормышка җиңел итеп, төпле итеп яшәр өчен ясалган әйбер. Анда хатын-кызны әлбәттә мунчада җылынып, шулай сөйләшеп, җылы чәйләр эчертеп, анда кирәкле үләннәр кулланганнар, әлбәттә. Мексикада ул какао эчертү мәсәлән, бездә ул чәйләр, төрле үләннәрдәге чәйләр, әлбәттә. Бездә какао, какао ясаучы булмаган, какао үсмәгән. Шуңа күрә аерым шундый детальләре үзгәрә, тик процесслары бер үк булган. Ләкин бер генә ну сорау буларак кына өстәп кенә китәсем килә. Димәк, бу очракта безнең бит инде бүгенге көндә шул кадәр еш ишетәсең, бала тапканнан соң яшь аналар депрессия кичерәләр һәм аннан чыга алмый интегеләр. Кайсы берләре Алтышар айга бара. Кайсы берләрен больницаларга, төрле психик клиникаларга яба, ят, ябалар дип әйтәбез инде, чөнки яткырырга мәҗбүр булалар. Ана баласын кабул итә алмый. Нидер менә, күрәсең, менә бу янында кеше булмау, менә бу халәтләрне бөтенесен күчү процессында, димәк, бу шулай ук беркадәр цивилизациянең, дип әйтик инде, йогынтысы тәэсирендә барлыкка килгән күренешләр һәм алар Уңай күренешләр түгел. Һәм гадәттә ул ялгыз калган хатын-кызларда була. Ул бала тапканнан соң ул бала белән бердә бер үзе кала. Ире эштә, үзе бер үзе. Ире эштә, әти-әниләре еракта, мәсәлән, апалары юк, анда няня чакырырга акчалары юк. Мәсәлән, хатын-кыз Ялгызы кала, ул бөтен яңалыклар белән, ул бала белән, аңа үзенә дә ярдәм кирәк. Элек аны 40 көн караганнар, болайга гына түгел, ул хатын-кызга үзенә ярдәм кирәк, ә ул йокламыйча, имезүләрне рәтләп, өендә карарга кирәк. Шуларның барысына да чумып китә дә, ул ялгызы кала һәм аңа шундый халәтләр, ул сюрприз түгел. Дип әйтергә була, ул депрессия, ул шуннан чыккан процесслар. Һәм ул бик тә кызганыч. Ул бүгенгә бүгенге көндә мин аның статистикасын белмим, аның статистикасын алып баралар микән, юк микән дә белмим. Ләкин бик күп.
Ишеткәннәре дә бик каты күп. Бик күп, бик күп.
Һәм шуңа күрә ул процессларны кайтару һәм ул гаиләдәге якынлыкны кайтару, әнисе үзенең кызына килеп булышуы мин мәсәлән әти әниләрдә без тордык бераз берничә ай бераз генә берничә көндә түгел берничә ай чөнки әнием мәсәлән апам алар барысы да минем янда булдылар ул давылыда килеп йөрде эшләрне утыртырга мәсәлән мин үзем дә аларны эшли белгән идем һәм алардан башка мин күз алдына да китермим мин бик каты кызганам хатын кызларны кем шулай ялгызы гына кала чөнки ул минем өчен бик бик куркыныч хәлет әлбәттә һәм ул биләүләр хатын кызларга менә шулай булыша Бала тапканга да, мәсәлән, баласы тумыйча калганга да шулай биләү ясыйлар. Имма хәзерге көндә ул биләү бала табу белән генә бәйле нәрсә түгел. Мәсәлән, хатын-кыз гаиләсе белән бүтән илгә күчә һәм шунда биләү ясый. Ул бер этапны ябып, икенче этапка әзерлеген күрсәтеп. мондагы булган авырлыклар, рәхәтлекләр белән саубуллашу һәм яңа тормышны кабул итү этабына керә. Чөнки хатын-кызны биләгән, биләгәндә ул аннары ул сөлгеләрдән, ул тукымалардан үзе чыга һәм ул яңадан туу кебек процесс. Чөнки башта мунчада ул Гадәттә традицион мәдәнияттә инде культурада ул бала табу үлем белән дә чагыштырыла. Еш кына татар мәдәниятендә дә шулай бар. Сүз юк, сүз дә юк.
Безнең менә
үлемгә әзерләнгән кебек әзерләнгән. Әйе, 40 көн менә безнең бөтен бала табу йолаларында Бала туганнан соң 40 көн буе кабер авызы ачык торыр дигән шундый ышану бар. Я ана үлеп китергә мөмкин, я бала үлеп китергә мөмкин. Менә бу куркыныч вакытны саклап, ананы саклап, баланы саклап тору, ул безнең ниндидер теге элеккеге дип әйтик инде, традицион мәдәниятебездә ул Төп шөгыльләрнең, гамәлләрнең һәм максатларның берсе. Һәм аларны шулай чагыштыралар, хатын-кыз яки бала үлеп китү мөмкинчелегенә генә түгел, ә ул процесслар охшаш булганга, ул переход дип атала инде, күчеш, күчеш, күчеш, халәт, хатын-кыз өчен дә, бала өчен дә, бала су, Судан һавага чыга, хатын-кыз хатын-кыздан әнигә әверелә, имә ул барысы да үзгәрешләр һәм нәбиләү ясагында хатын-кызга соңгы көндә аңа шулай сылау, аны балчык белән яки камыр белән сылап мунчада җылыталар, имә ул аерым шундый метафора буларак җир белән капланган кебек ими күмү белән капланган кебек була аннары аны тукымаларга тастымаларга шарфларга шул рибозларга билиләр дә аннары ул алардан чыга да яңадан туа кебек һәм ул яңадан бу дөньяга инде элеккеге хатын кыз Мәсә элеккеге диләрә түгел, яңа диләрә туа. Ә әни диләрә туа, мәсәлән. Һәм ул психика өчен бик мөһим факторлар. Нишләп, мәсәлән, туйлар уздыру, име хәзерге көндә дә язылышаларда икәү китәләр, име нишләп ул бөтен бөтен күчү процессларына шундый зур бәйрәм ясаганнар, шундый зур йолалары бар. Чөнки ул аның күчү мәгънәсе психика өчен дә бик мөһим. Хәзер инде мин бүтән кеше диеп аңлау. Һәм һәрбер бала туганнан башта мин бер әни баласы ул гомумән бер халәт. Биш әни баласы гомумән бүтән халәт. Һәм һәрберсенә күчү ул бит менә шулай моментта, менә бүген Бүген мин, мәсәлән, бу йортта торам да, иртәгә мине күчереп җибәрәләр, аңа бит ияләшеп булмый, чөнки психика үз-үзен саклый, ул гомеостаз процессларына да э, бәйләнгән. Шуңа күрә. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, без бүгенге сөйләшүебезне шушының белән э, тәмамларбыз.